Me din ne Samuel Dabo aka Adwene Kɛseɛ Wabɔ Bɛɛma Din Ɛyɛ Nyame Adom a Dabo Sɔka Akadame Agyae Bo o Agyae Bo o Waba Abɛduru Dwumadie no nyinaa gu n'akwan so a ɛhyehyɛ so Kyɛ sɛ biribiara deda n'akwan mu Na maa me paapa Sɛdeɛ Ghana mama no abɛyɛ yaw Dabo no Me nso mepɛ sɛ Youth no nya me so mfasoɔ. Ghana ha deɛ obiara nim sɛ m'ani gye football ho. Football yɛ me passion. Wote aseɛ? Na m'ani gye football ho yi, me try sɛ mɛbɔ bɔɔl no bi. Me height ani ammoa me. Mantumi ammɔ. Nti meyɛɛ sɛ sɛdeɛ m'ani gye bɔɔl ho no a mantumi ammɔ no, memma no nka da. Nti medi kan tee tim. A metee tim no ɛyɛ me mantam. Deɛ ɔbɛte bi a ɔda ko mpɛ sɛ mebɔ wo tim no bi mepɛ sɛ mbɔ wo tim no bi ma mehu sɛ daabi ghanafoɔ ama mbɛyɛ dabo no sɛdeɛ mo ani gye me ho no atwa sɛ me nso meboa youth no wɔn a ɛwɔ talent no nti megyaa tim no ɛyɛ sɛ daabi mɛdwene ho Mɛyɛ na academy sɛdeɛ mɛtumi apeke players afiri the whole Ghana baabi biara Ghana ni bɛwɔ bia a onim bɔɔbɔ no na makɔfa no aba na nyame nkya deɛ afei na ɛmmerɛ no aduru ɛfɛ na anigye no aduru wotumi sɛ adwuma no ɛda makoma so na nyame nkya deɛ ma academy no Biribiara ayɛ complete a wohwɛ me fie atwa gu a wotumi sɛ efie no ɛyɛ kama because mempɛ sɛ obi ba bɛa bɛtena baabi a ɛbɛduru baabi wɔ sɛ mepɛ sɛ mekɔ me fie eh, table tennis bɛkɔ so wɔ fie hɔ games bɛkɔ so wɔ fie hɔ academy house woba hɔ a owura ho da W'ani bɛgye. Na deɛ yɛreka ne sɛ, yɛsɛ kɔ akyɛ adeɛ ɛfɛ, yɛde sika na ɛyɛ. Deɛ yɛresrɛ ɔman Ghana ɛne wiase nyinaa, yɛn nuanom a mowɔ abrokyire, yɛn papanom, yɛn maamenom, mo a mo nso mowɔ Ghana, support biara a obi biara bɛtumi de asupporto no, yɛbɛda wo ase. Yɛbɛsrɛ sɛ Dabos Soccer Academy, yɛretete nkoraa. Woyɛ footballer na anim bɔ. Baabi a wɔ bia yɛ bɛ yɛ justify yɛn di obi aka plɛ ba obi a bɛ sɔ na ho ɔden hwɛ na me se academy no ɛyɛ kra bɛ hwɛ eti maa me paapa me srɛ yɛ bɛ hia Ghana man yɛ bɛ hia obi bia support sɛ ɔba bɛ sɔ yɛ asene adwuma kuo biara individual Wopɛ sɛ wobɛsɔ yɛn asene a, wobɛtumi aba. Wobɛtumi afrɛ yɛn nɔma no, ɛyɛ na ɛgu aseɛ no. Fa nɔma no na frɛ. Nɔma no mu biara a wobɛfrɛ biara no, wobɛnya yɛn straight. Ɛyɛ yɛn ankasa yɛn nɔma. Me Nana Yaw Dabo, aka Adwene Kɛseɛ, me nɔma no ɛgu aseɛ no. Dwumadie no nyinaa ɛkɔ so wɔ Konkoli. Ɛyɛ Trɛde Konkoli. Ɛhɔ na dwumadie no rekɔ so. Na ɛhɔ hene ne ɛhɔ hemaa. Anigye soronko a wɔn de rehyia yɛn no, ɛboro yɛn adwene ne nteaseɛ so. Enti double soccer academy ɛreba so life ɛwɔ Konkole ɛne Kankyire. Ɛhɔ na ɛba so ɛyɛ Trɛde road, ɛyɛ Ahodwo Sɔkɔban road. Nyame nhyira obi biara na Nyame nka obiara koma na ɔntumi mmoa double soccer academy na daakye yɛn nso yɛmmɛnya hini. Support yɛn, boa yɛn na wonim ɔkyena asɛm. Wonnim sɛ ebia obi a woba abɛsɔpɔɔto no, ebia ɔkyena wobɛkɔ mu bɛkɔ mu na ɔyɛ w'abusuani. Wonnim sɛ obi a mba abɛboa no nnɛ yi, ebia ɔkyena bi no, ɔno nso ba abɛboa wo. Yɛmmoa nnipa wɔ bere a yɛte ase. Nyame nhyira obi biara. Nyame nto obiara nkwa mu. Me din ne Nana Yaw Dabo, aka Adwenkɛseɛ, wɔbɔ barima din. I love you. I salute you.